Hetah hian ka dah dawn a, helai hi a tan hian a che ber lo tih chu ka hria a, mahse dah ngei kan duh a ni, kan theih ve leh hmunṭha zawkah kan dah ang. A report a damdawi. Hei hi a dinhmun tarlanna nunung ber chuan a thil dang zawng chu helai bawmah hian a awm bawk. Awle, tah hian sign la a tawk mai. Maria, Ko dawrah bawk maw? Naupang dangte nen pawnah i infiam ve dawn lovem ni? Naupang te u, naupang te u, ani hi in classmate thar tur a ni. In hmuh ang hian ani hi tlema mi bik deuh a ni a. Mahse, kan zinga a awm chhung chuan tha taka kum kan tum dawn nia a tha em? Class-i tan ang ule. I na hre reng em? Nimin khan ka ma pawimawhna chungchang kan zir kha. Ka ma hian kan thil sawi awmzia a ti danglam thei a, thil eng emaw ti danglam vek tu a ni. Hetah hian rei lo te nilawm lo ai la, ka lo let leh vat ang, a tha em? Mahse Maria khaw ngei kal dawn. Hello, tu ngei hming? Maria ka nia, school ah ka lo lawm a che. I kal thei lo a mi? I chawng thei lo bawk a maw? Engmah i hre lo a mi? I ngei dik lo awm a? Tlem chuan a danglam deuh nih hi, min in la a awlsam lutuk. I kut tih chiat i duh chuan tiang hian i ti ang a, chu zawng chu. Chuan tawng i duh chuan tiang hian i ti ang. Hello. Chuan ti tawh teh. Maria rawn infiam tawh rawh. Chuan i bana thak chuan engtin nge i hah ang? Ka bana thak chuan ka tuar thei thin lo hihi. Mahse, Maria-in thil nge ni a? In hrui zuan i duh em? Min lo en la a nuam teh mai nia. Maria hi saw mak reuh tawp. Umm, eng thil nge ka hre ta e? Football khelh i duh ni maw? Tih takzet in striker in a shoot dawn e. Top scorer a ni. Mahse, goalkeeper hi coolest of the championship a ni. Rin phak bak a ni. Ball in rang takin goal a pan e. A goal, a goal, a goal. Maria-i saw mak tak tak a ni. Zirtirtu ka lo ti ang. Awle a tha e.

Captain, Nula thianghlim chu chhanhim rawh le. Min chanpui rawh Captain, nangmah chauhin min ti zalen thei a ni. I la lovang, nula thianghlim chu hmunhim a awm, hahaha. Chuan Lalfapa leh Dawithiamnu chu hlim takin an awm dun ta a. Mister Ulf, dar in zat nge dar thum? One, two, three. Mister Ulf, dar in zat nge dar khat? One, two, three. Ka man che. Aa, nangmah nge i ni ti? I reti thei ngei ngei ang. Chuan i tawng thei bawk ang. Khavel pumpuiah hian kan la zin kual anga, i hria em? Hmun thenkhatah chuan mite hian fanghmir an ei thin asin. Fanghmir kan ei chu a ngai lovang. Maria, vawiin chu infiamna hmunah a rawn kal thei lo va ni. Han en teh, a chau lutuk a ni. I duh chuan a bulah hian lo awm i ni lo veng thei ang. Ngatinge infiam i duh lo a mi?

Khawvel a kawt hra ber ka tih hi. Aah! A pe chiang lutuk. Tiang khawp hian a dam lo nasa ang tih rinna chang kan lo hre lo a ni. Ni lo, hetia ang tur hian in buatsaih ngai lo zawk a ni. Ni e, a tha e. Zanah a lo thleng a ni. Harsatna engmah a thleng lo. Thudik chu a hmelah lawm hmel a awm a ni. Naupang te hi engtiang a hrilh tur nge ka hre lo a ni. A bik takin Maria an inthiantha hman hle a, ka hria a lawm. A bungrua vel chu a theih veleh kan lo la ang. Hetiang dinhmuna i din a ngai hi a pawi ka ti hle em i?

Good morning naupang te u Maria i in zirtir tu thar ka nia. Khawngaihin subscribe button kha min lo hmeh sak bawk dawn nia.